Akpe eve gbe nusrɔ̃ƒe nye yi. Mído wòye zɔ na wo va. Kplɔ mí ɖo le míaƒe kap e yɔyɔ kawo dzi fasibuku kple youtube sia you go na takakpo ale be míaƒe sɔsrɔ̃ ɖo gbɔ ɣeawo katã ʋi. Ke dzila na be viwo nagate ɖe eŋu o zi ɖeka ye wogasrɔ̃ nu kpa kpli mí. Edo dzidzɔ na mí ŋutɔ be míalala mí le ʋeyiʋi ŋe yawo me eye mígava ɖo mia gbɔ zi ɖeka. Míeda akpe kaka na administrator yiwo katã ɖena asi le míaƒe sɔsrɔ̃ ŋu be wote ɖo na mia gbɔ hã be Mawu sodza netu tsi ne wɔ emawo katã. akpe. Ke míayi ɖe míaƒe sɔsrɔ̃ dzi le dɔwɔnya ɖe nyawo te. Esia nye kpɔkplɔ yi ɖe eme ƒe nusɔsrɔ̃ ale be míakpɔ nu kae nye dɔwɔnya ɖe nyawo. Nye nya alo nyaha siwo míezãna kɔa alo ɖoa dɔwɔnyawo ŋu le nyagbewo me. Ale be le ɣeyiɣia dɔwɔnya ɖe nyawoa míkɔ nyakui aɖewo kpena ɖe ŋkɔnyawo hã ŋu ko wotrɔna zua dɔwɔnya. ɖɔ nya nene ma ke míkɔ kpɔa na ɖe ŋkɔnyaɖɔnyawo hã ŋu ko wozua dɔwɔnya ɖɔ nya akpe míakpɔ kpɔɖeŋu aɖewo ɖa. Xoxo kabakaba sesiẽ nyama nyama. vevie ŋdi zã me dadatɔe abe ene, ɖɔɖɔɖɔ kple bubuawo. Ke míakpɔ nyadzɔdzɔɖeŋu aɖewo ɖa. Ɖeviawo dzo xoxo, ɖeviawo dzo xoxo ale be le esia mea míaƒe dɔwɔnya ɖe enye xoxo xoxo. Mawunya ava etsɔ ŋdi, mawunya ava etsɔ ŋdi. Ale be le eya hã mea, míaƒe dɔwɔnyaɖɔnyae nye etsɔ kple ŋdi. Ame gbe dzi ƒo nɔvia vevie, ame gbe dzi ƒo nɔvia vevie ke le esia hã mea. míakpɔ be miaƒe dɔwɔnyaɖɔnya enye vevie. Enelia, dzokoto wɔ dɔ mo vevi ɖoɖotɔe. Dzokoto wɔ dɔ mo vevi ɖoɖotɔe ale be mo vevi ɖoɖotɔe enye míaƒe dɔwɔnyaɖɔnya leke dzokoto wɔ dɔ lee. Akpe ayi ɖe edzi. Ho ŋusu yi agble me. Wosu yi agble me e dɔwɔnyadɔwɔnya ƒe kpɔɖeŋu ɖeka enye ganye yi eyae nye agbleme agbleme dɔwɔnyadɔwɔnya eya enye hatsotso tɔxɛ aɖe. Gamli godo zɔ kabakaba gamli godo zɔ kabakaba ale be ale si gamli godo zɔ hã eyae nye yi miakpɔ. kaba kaba ya le ganugodo ƒe azɔlia ɖɔm na mi. Ɖewɔnu zɔna abe fia ene, ɖewɔnu zɔna abe fia ene. Le eya hã mea leke ɖewɔnu zɔna abe fia ene eyae nye míaƒe dɔwɔnya ɖɔnya. Akakpo ƒo gbe la nyamanyama. Akakpo ƒo gbe la nyamanyama. Ale be le eya hã me ne míakpɔ míaƒe dɔwɔnya ɖe nyea míakpɔ be nyamanyama nɔnɔ yi me yi ke me woƒo gbe la ɖoa eyae nye ma. Akpe míagayi ɖe edzi. Esue fi ga la dzaa. Esue fi ga la dzaa. Nɔnɔme ka mee xesoefiga la le dzaa? Eyae nye míaƒe dɔwɔnya ɖɔnya. Akpe, zã dɔwɔnya ɖɔnya siwo gbɔna la tu nyagbewo ɖo. Àte ŋu ade wò nyagba ɖe kɔment section me faa ele ŋuŋu woawo katã ʋi eye nenye be nane li yi ke nàdi be yease eme hã na míanya. Zã eme. ʋetrɔ me abe gatɔ ene, dzoɖagbe le anyɔnyɔ me. Esia nye dɔwɔnyadɔwɔnya ƒe kpɔɖeŋu yi ke nàzã akɔ tu nyagbe ɖo akpe míakpɔ mɔ na wò. Míaƒe nusɔsrɔ̃ ele gbɔwò katã ʋi ke ne mègakplɔ mí ɖo o haɖeke oa, nɔvi lɔlɔ̃tɔwo dze agbagba. Egbea egbee hedona eye nenema kee hã enye dzidzɔ na mí be ƒegbea nye míaƒe kɔnu alo dekɔnuwo dometɔ ɖeka yi ke míalé ɖi akpe mɔ nenɔ kpli mi be míagado go emegbe.